L-ewwel missejt ftit is-suġġett ta' suwiċidju, tar-rati mhm. ta' suwiċidju. Xi għajdu, naf li għat li speċta taħt il-Covid, taħt l-effett tal-Covid, il-suicide rates olew. Ġuħu b'kem? Aħna li rajn, li ma nafx kem. Ma li rajna. Dokumentata ċekja għadek, għara jek s-sibir. Li rajna li zgu l-ammonti ta' nis li marru Mater Dei għal psychiatric emergencies zdidu. Mhm. Ok. Um, Psychiatric e- emergencies xinu ma? Li semmejtek 24 hours, ġvinti tmur ma terdex għandek emerġenza għandek għandek ħsib ta' jew suicidal thoughts. Jew għandek ħsib ta' xi ħaġa. Um, L-ammont li ta' ta' review għaw li ta' ta' nis li marru żdiedu. Um, Double force suicidal ideation, tista' tkun. No, no, tista' tmur any emergency, maħna ovvjament bi document. Ġvi da' żdiedu, l-ammont ta' suicides żdiedu. Ikkomparati mal-Ewropa, it's similar. Mm. Jiġifieri Malta in a way documented hemm rata se tinqas mill-bqija tal-Ewropa u naħsbu li forsi x-xemx it-temp jgħinha. Mm-hmm. Okay? Ma xorta kien hemm żieda. Mm-hmm. Ovvjament biex naraw it-tama li nikkoreġuha, però din it-tsunami li għallu dejta li inti ġieli għaddietli minn moħħi spiex ta' għax inti the tendency is under duress you suppress. Le, so you kind of like tipprova you try to get on with it. Eżatt, dik Għalli tibqa' tiffunzjona, però mbagħad f'xi punt eh, f'ħajtek spiex ta' safety valve se jkollu se jkollu jti. Sfortunatament, issa għal di li ħanajt ħanpoġġu npoġġu link minn fuq Wikipedia bażikament, imma eh, id-data li hemm sa 2019. Eh, eh. Ġifieri ta' 2020 għat m'għandniex ovvjament ta' 21 għat m'għandniex. Ġifieri dik Li hemm interessanti però hija li suicide rate donna niżla Malta, ġifieri jekk tara 2000 x'tiġi din. U tajt kontra l-Labor bon. Imma ngħid, imma ngħid. Mid-2018 niżlet u niżlet sostanzjalment, ġifieri, sa ma nafx l-accuracy ta' did data u it's equivalent to what you have Nigel. Dak huma percentage. In a way you have to see ma the trends over a period of time ta' jeru. U jekk taqbad għandek 8.4 in 2019 u fil-bidu tal-graf tiegħek għandek 9 u 9.8. There is not much of a difference. And then it peaked at 12 issa oh. daw in-nut peaked at 12 2018. Mela dawk in-numri huma Suicides in country or territory or mental health or territory uh, that is only for male specifikament. Samba ta' għax eh, mhux għax, ma suicide is eh, maybe huwa punt interessanti li huwa ħafna iktar 80% eh, is specifikament it's the success rate that is much higher.

and as a result you get more self-harming behaviours, more threatening behaviours to, to self-harm or suicide. Dak għawet jitkellem bl-Inglis u inti dort għall-Inglis u għahna għanna xaba nazzisti lingwistiċi eh, tal-militenzja. Torti għajżu. Iġveri, għaret, għandek iktar nisa li jesprimu ruħom Jew jweġġu jew jweġġu l-infushom iktar. Imma fl-aħħar mill-aħħar hemm iktar irġiel li jużaw metodi vjolenti biex joqtlu lil infushom. Jiġifieri is-self harm. Ġifieri fuq jista' jkun irġiel li jużaw iktar bħala defense mechanism jużu iktar denial jew jaħbu repressjoni at a point dik ma tibqax taħdem u you act it out. Waqt li nisa forsi jużaw defense mechanisms differenti allura iktar hemm ċans ta' Self-harm, ehm, evidentament, it's a cry for help, I would say. No, I think that's a stigmatizing word. It's a stigmatizing word. It's not a bad thing to cry for help if you need help. It is, it is in a way. Xinti jesa għatajt għall-attenzjoni, ju. Eh, ma l-attenzjoni, eh, jena naħseb, eh, I find eh, objection with like attenzjoni being a bad thing. Sometimes you need attention. Most people don't do it for attention. Most people do it as a, as a release of... Okay, there's a big difference between suicide and self-harm. Okay. Batta bl-Inglis, eh, biex najdu kollox. Okay, hemm differenza kbira bej suicide u self-harm. Jew li taqta lil kien nifsek u li tweġġel lil kien nifsek. Hmm. All right. Self-harm ħafna drabi hija coping mechanism u mod negattiv kif inti tikkopja bl-istress. Hmm. Jiġifieri inti u meta tweġġel lil kien nifsek

to, to the rest of the world that you don't want to be around. Mandiġ taqsam. It can, it can, and, and also, ġiri, ma ħsibx li. Minn kajja li hija violenza fuqek innifsek u ma immotivati minn żewġ ideat differenti. differenti. U għada hija terminazzjoni. Ġien nista' nweġġa li nifsi għax qed inħoss nistressjat ħafna. U anki jekk qed nikkomunika b'dak il-mod, mhix as-such cry for help, hija iktar komunikazzjoni naħseb jiena. Jiena I don't, jiġifieri meta l-cry for help hija ġenwina, vera ma nsibx problema biha, anzi inħoss li tfajna stigma fuq il-frażi cry for help, bħalma tfajna stigma fuq il-frażi do gooder, per eżempju. Kultant, you need to ask for help. U kultant, you don't have your wits about you, m'għandekx il-fakulta ta' il-fakulta ta' ħsieb tant tkun moħħxi għax tant ikollok affarijiet għaddejjin minn moħħok, ma tkunx stabbli, li tibda tfittex mezzi oħra ta' komunikazzjoni. U forsi mezz minnhom huwa isma' arani jiena weġġajt lili nnifsi jgħinni. Ara kemm serja li, forsi, yes, yes. biex ta' ma nsibx li hija xi ħaġa ta' min jistmerra di, biex ta' jista' jkun li hemm min jagħmel għax forsi ssir parti minn xi trend u jinnaf daw daw il-komunitajiet nefasti li jitwildu minn fuq TikTok u biex ta' e, e, perswas li din teżisti, però perswas li teżisti wkoll nies li tant ikunu qegħdin f'taqlib mentali li ma jafux jivverbalizzaw il-ħtieġa li għandhom għall-għajnuna u Eh, bħalma, speċa, forse tintrabatna għama dak li bdejt għajt inti l-ewel, li kultant ħafna drabi l-lingwa miex dak dak li qed jingħad bejnietna verbalment imma anka forsi. Imma dak li qed tikkomunika. Dak li qed tikkomunika bil ah, ah, ah, Forsi aktar komunikazzjoni u mesta komunikazzjoni. Però nista' nimmaġinaw ukoll li bħalma pereżempju inti tmur il-ġimgħa tagħmel. Ma ħafna nies ma jkunux iridu dik l-attenzjoni essaċta, ġu jaħbuhom. Fil-maġġoranza ta' drabi inti tagħmela forsi cry for help, imma mhux li trid mhux li dik l-attenzjoni fuqek. Jista' jkun hemm li jkun hemm. Eh, Jew jkun hemm mix. Konfliġġenti eżatti, konfliġġenti. Ġifieri fil-fatt jonqos l-ammont ta' cutting jew self-harm li ssir fis-sajf Malta għax ma jkunux iridu juru n-nies.